Ram pawn, India ram pawn atanga tanpuina heng Voluntary Organisation kan tih te, tin rualban lo enkawlna home hrang hrang an ni a maw, hospital a ni a maw, kohhran pawl a ni a maw, education institution hrang hrangah hianin khawvel ram dangte nena inthlung zawma tanpuina sum leh pai hi luangchhuak thin khawvelah an tam em em a ni. Chung ina India rama an sum leh pai rawn rual luh tir a bik takin Mizoramah pawh hian pawl hrang hrang hian chung chu kan dawng ve thin a, Kohhran te pawh hian chung avang chuan project tam tak te pawh kan kalpui thin a ni. Chung ang sum foreign atanga lo kal khuah khirhna dan amendment thar Parliament ah put luh tur a nih avangin chumi chu an han put lut a an han tih tirah hianin, Kristiante tânah leh minority group tânah an tih tum dânah hi a him lo em em a. Chumi avang chuan India ram pum Kristian a sialsawn a ni e maw? Pawl hrang hrang minority group ten dodâlna an nei mêk a. Chumi chungchâng chu mnf chhungkua hian tlemte kan hriatfiah thei na turin tawite han sawi ka tum a ni. Hei FCRA kan tih online dashboard hnuaiah hian kan han en chuan Mizoram chhung bikah pawh hian registration nei hi association sawmsarih leh pariat ngawt kha kan lo awm a, amaherawh chu active association vawiinah a nung hi chu sawm pakua a awm a, thi a ngaih sawmhnih pali leh council tawh sawmthum leh panga a awm a, chu chu Mizoram dinhmun hrim hrim hi FCRA hi tanpuina entir nan kan sawi anga Synod Hospital te pawh German atang ten a rawn tanpui nasa thin a kan hria a ni. Tin, khi Harman Children Home te pawh fahrah awm khawm la ti khan, tin, chutiang zel in Doctor Lalchungnunga Paul kan tih ang chi te pawh khitiang ang chi TNT te pawh a ni mai thei e. Khatiang ang chi rawn tanpuina awm thin a kha, Chutiang ang dawng thei tur kan Central Uaimia thleng pawh ni mai thei FCRA online diasboard ah hian registration nei kan awm a ni. Chutiang chu Foreign a kan thian te, NGO te emaw kan kohhran te nen te ah rawng kan bual ho thin na project tam tak ri thei khai chhuah na kan tih thin a kha ti thei tho si, tih hleih theih loh. Hman tak tak theih loh turin dan hi siam an tum a, chu chuan kan rawngbawlna kal zel tur Kohhran a nih maw, Missionary Society a nih maw, School te damdawi in te, fahrah enkawlna kawngah mi tam tak harsatna a siam dawn tih hi a lan avangin a bik takin Kristian ten hei hi kan do nasa a. Registration nei te for rehna chang tanpuina lo dawngtu tam tak te an registration a thih emaw an nun tawk lo a, a pangai anga sorkara an account statement te an tih fel loh chuan an hmunhma zawng zawng sorkar in a lak vekna dan tur te tel tawh a ni. Khawi khawi lai hmunhma pawimawh zawng zawng pawh kha sorkar khan in lak a tum dawn a, Tin, chu chang a ni lova, sum leh pai pawh tun hma chuan bank hrang hrang an rawn transfer mai thei a, a channel a awm thin a. Tunah chuan SBI main branch New Delhi ah chauh khang FCR atanga sum lo kal tur kha centralize an tum a ni. A harsa thei ang ber, a khirh thei ang berin tih an tum avangin thil tam tak hemi hianin a nghawng a, a set tha siam tum tuna Sawtah YRC Centre kan tih, Central Care Treatment Youth Recreation Centre kan tih vawiin ah chuan Mizoramah a lian deuh ber awm e. Sawng pawh saw a ni na takah chuan HCRA nen chang dun a, hei aia lian leh ropui zawk Mizoram tana ro tling siam tum kha HCRA khuah khir avangin a tum angin a kal tawh lo va. Lengpuiah pawh Roman Catholic hoten college te an din a, foreign funding turin, Chungte pawh chu a zuih ral tawh a ni. Chutiang chuan heng hian kan rawngbawlna tur tam tak hi min nghawng avangin hemi chungchang hi mnf chuan stand nghet tak kan nei a, hemi chungchang hi do dal hi kan duh a, hei hi kan ram, kan hnam, kan sakhua hum himtu tur party kan nih avangin mnf chuan FCRA tuna dan thar pass tur ang hi chu do hi. Kan party committee sangin do do ngei ngei a duh a ni. Chumi kawng atan chuan kan party hian hma kan lo la ang reng tawh a, tu party ten maw hma langsar deuh street a an tih vang khan an lo ti hma maw in ti eng e. Ni sarih, thla sarih, sanghnih, sawmhnih paruk khan all party meeting, Sorkar lai zpm in a ko va, chumi ah chuan SIA kan tia a Special Intensive Revision role chungchang ah inrawnkhawm role a lut tur inthun dan chungchang a inrawnkhawm ram hnuk khawini vang in min min ko a, chumi tum chuan MNF chuan FCRA hi agenda ah kan thawh a, hei hi kan ram tan a tha lo va, Kan sakhaw khawihte kan hnam khawih hi chu party man a tih a tha lo va, Haw u, awkhat neiin hei i sawi haw ang u, i dawp ang u tiin MNF in hemi tum hian kan aiawh kal ten an thlen tawh a ni. Amah erawh chu chumi tum chuan ruling lai te hianin thutukna mumal kan la nei lo kan zir mek an ti a, bjp ten ah hei a boruak a kal lai nia, vawiini chuan thutuk hi siam hrih lo ang u, inrawn leng un tih vangin kan agenda kha khatiang khanin a kal tlang nghal lo a ni. Chumi hnuah pawh chuan kan party chuan kan stand hi media kal tlangin FCRA hman tum hi kan duh loh thu Vantlang hriatah kan puang chhuak tawh. Kan party president hi vawiinah Delhi-ah thil tul dangah a zin dawn a. Hotu remchang, India ram hotu remchangte a hmuh theihte bulah pawh FCRA kan duh lohna hi, MNF party-in kan dohdalna hi kan party president pawn a thlen zui dawn tih hi kan sawi duh a ni. Vawiinah hian mnf party in sorkar lai kan ngen duh thil pahnih ka sawi duh a, pakhatnaah chuan India ram parliament ah Lok Sabha leh Rajya Sabha ah MP kan neih mek chu zpm te an ni. He bill Lok Sabha leh Rajya Sabha sawi ho a nih hunah hian Mizoram aiawh kan MP te hian nasa taka do dal turin he sawrkar hian an MP te do dal tir ngei ngei turin mnf in kan phut a ni. Engemaw avanga chhuan lam mai mai abstain mai mai kha he ram he hnam kan sakhaw himna tur atana khawih a nih vangin chu chu kan phut tlat a ni. A dawt leh chuan Meghalaya ten Nagaland ten Hetiang ang sakhuana khawih thil ah chuan an Chief Minister ten, hotu ten, all party delegation te, church leader te Delhi ah an hruai a, Home Ministry te an hmuhpui a, chu chu kan Chief Minister hian all party leh sakhaw hotu te hi a rang thei ang berin Mizoram in kan duh lo a, awkhat kan nei ni tih hi A lantir theihna turin he programme hi siam turin mnf in kan phut tih hi kan sawi duh a ni. Hlawm hnihna kan sawi duh chu tunhnaiah kan sorkara a bik takin Ministry kal takah khan Sikul education enkawl thin ka ni a, chumi ah chuan sikul education ah thil tam tak sikul upgradation te leh thil dang te pawh kan ram kan hnam tana thil tha ni kan hriat cabinet in kan lo ti a kha. Tun hnai ah kan sorkar leh a bik in sikul education minister in public hma a a thusawi ah hian, MNF sorkar in a kan hma lo lakna sikul upgradation chungchangah khan tawngkam mawi lo tak takin kan hma lakna kha min diriamin thu a sawi a. MNF ministry cabinet kha an va ngaihtuah tawi ve tih mai tur khawpin min chhuah duh a ni, a mak khawp mai. Sorkar hi kan lo inthlak fo tawh a, kan kal fo tawh thin a. Ministry hrang hrangten ngaihtuahna tam tak hmangin kan tha tih kan ti thin a, sawrkar tharin a tha tawk lo an hria nih pawhin an duh dan kawng a kal mai awm. Sawrkar hmasa sawisel ngar ngar, tha bik fel bik leh inhria a tiin mahni hmaa Ministry a kal a, Minister tawh te pawh personal tak mai a kher ngat ngat mai leh mawi leh mawi lova vantlang ah an sawi ngar ngar mai a hi. Ka ngaihtuahna awmah chuan mitin hian kan ti awm tawk tak kan ti vek a ni. Mitin hian kan ti awm tawk tak kan ti. Intellectual circle atangin kan thalaite pawhin an lo thlir ang a, vawiinah hian tawite sawifiah duh ka neih a awm a ni. Kan sorkar lai khan sikul za thum sawmli, a dawk ni mek za sawmriat, Kan provincialize a, lamsam GIA a awm mek atangin sikul sawmnga leh pahnih provisional a dawkah kan dah a. Tin, lamsam GIA la thin te leh la la chiah lo tlem te sikul za leh pariat te kha an pawisa lak thin cheng nuaih hnih te nuaih thum kan pek thin te kha, Khawtlang enkawl sikul te kha ee khai tlem in sorkar hian an ko rit lutuk hi i chhawk zang khai ve teh ang, cheng nuai nga nuai sarih nuai sawm pe teh ang tih in chutiang chuan kan siam a ni. Sikul up gradation kan tih zathum sawmli kan sawi ah hian in sorkar a kan dah za sawmriat te kha kan hriat thiam zawng a kan sawi duh chu adawk grant in aid a awm lai an hlawh zawng zawng pawh sorkar in an tum lai vek. Government-a kan dah avang hian sumsen belh em em tur pawh awm lo a ni. A tak takah phei chuan a dawka an awm hian sorkara chhia engmah an pe lo va, full pay an la a, half allowance mai chauh kha a ni a. Sorkara an hluh hian a tan tirah phei chuan an hawn tur, an take home tur hi tlem zawk tur a ni. Amah erawh chu kum sawmhnih, kum sawmthum dawn. Lak lawh takin sorkar ni chiah silo, lei silo, van silo a awm a dawk ni ho a kha. Sorkar in a changin election duty ah a hmang a, a changin census ah a hmang bawk a, duty pawimawh tak tak a siam a. Ama chu an dam lo ve thei a, dam lo nikhua ah sorkar hnathawk anga medical engmah claim theih an nei ve bawk silo. Tin chu chang a ni lo. Sawrkar facilities tha changvo an neih ve theih engemaw dammawlh nikhua, state pawna an chhuah nikhua pawha house ah te han kal dawn se, government employee an ni leh bawk si lo. An high school headmaster te, middle school head te an veng chhungah gazetted officer awm chhun attested han ti meitu tur a ni awm a kha. Ni thei bawk si lo va kha. An harsa na zawng zawng en chung in sorkar khan e khai heng ho hi upgrade ila government ai dah ang sorkar sum sen so belh tur pawh tam chuang lo va kan ti ani. Tin chu chang ani lo sikul thenkhat phei chu. A, tuna kan ministry in an han sawi ah chuan naupang an tehkhawng an hmang an tlem lutuk kha chuti kha ti an tih a dik alawm. Naupang tlem chung khan zikti tuhlawh a fur in kan pe tho si a. Chu vang chuan sikul hi khar ngawt dawn ila khar theih si lo va. Government a kan leh chuan sorkar in an service pawh kan hmang tangkai thei zawk ang kan ti a ni. Kan tehkhawng pakhat example kan pe ang a, Rulchawng khuak hian high sikul pahnih a awm a. Garment High Sikul a awm a, a piah lawkah Adok High Sikul a awm bawk a ni. Garment High Sikul-ah chuan zirtirtu pahnih, pathum bak an awm tak tak thei lo a, Adok-ah chuan a furin paruk te an awm reng a. Mahse, naupang kha tlem te ve ve an nei ringawt mai a, a buaithlak a ni. An khawtlang hotute nen kan sawi a, Garment-ah Adok kha kan dah chuan Sikul pahnih kha sikul pakhatah kan tla panga naupang pawh tam zawk, zirtirtu pawh hniang hna zawkin, tha zawkin a kal ang. Sorkar tan pawh a hlawk zawk ang kan ti a ni. Tin, Aizawl vengah ngei pawh veng pakhatah chuan middle school a dawp pakhata chu zirlai mumal pawh an nei tawh lo. Mahse hlawh an la ve reng sia Hmun dangah an transfer theih si lo. Mnf sorkar khian ngaih tuahna hmangin sorkar sikul a kan dah hian hmun dangah pawh kan hmang tangkai thei ang a, kan transfer thei ang a, duty mumal pawh kan pe zawk thei ang tiin awmze neiin naupang an neih tlem zawk deuh a nih pawhin sorkar sum a kal reng tho si a, awmze nei zawk a hmang turin kan ti a ni. Tin a dawk leh chuanin provisional a dawk sikul sawmnga pahnih kan neih te Provisional Adhoc Rules hi awm reng reng si lo va, Lump Sum Grant in Aid leh Adhoc Grant in Aid kaihkhuaina chauh a awm a, Provisional Adhoc Rules awm lo pui an siam an tih hi an sawi hi dik a ni. Politician chu awm lo a ta a, awma siamtu kan ni, Policy Maker kan ni. Vawiinah hian zpm sorkar hi ka zawt duh a, Democracy kalphungah hian Politician te kan rawk leh hi eng nge Policy maker kan ni a, kan ram, kan hnam, kan zirna kal na tur kawng atana kawng tha clear taka kan hmuh ah chu kan siam a kan ti ang a, official hian bawh zui ang chu. Provisional adawk sikul hetiang hian kal rawh se, lamsam atanga adawk inkar hi a zau lutuk a, sumsen chho a tam si a, a kal kawngah hian pakhat step khat hi awm seng, performance base in, Zirtirtute pawh kal zel tura he ram tan he hnam tan an thiamna hmangtute an future tur awm thei turin i siam ang aw kan ti a. Chutiang atana kan tuk uluk taka kan ngaihtuah a ni. Chumi atanah chuan provisional a dawk kan ti avang khan rules te engmah a awm lo chungin an ti an ti a kha. September ni sawmhnih leh pasarih Cabinet-in kan ngaihtuah a, ni sawmhnih leh pakua chhoa October ni khata order an chhuak a, chuta tanga a function hun tur kan tih chu April ni khat kha order kan siam kha sanghnih sawmhnih pathum a ni. Chuta tanga thla ruk April ni khat sanghnih sawmhnih palia heng kan tih zawng zawngin function turin kan ti. Engvang nge Thlaruk chhung sorkar official ten cabinet in tih dan tur kan rual kan duan, policy maker ten tih dan tur kan duan a, official ten an um zui anga, dan siam ngai, rules siam ngai, frame ngai an frame anga, an siam anga, cabinet thu tih hlawhtin hi ministry chhunga thawktu te tih tur a ni. Vawi in ni ah chuan kan minister te thusawi duh dan hi makasin DPN AR approval Finance approval, legal, law approval pawh an la lo te an ti. Chutiang hnuaiah chuan cabinet hi ka mnf kan kal ve ngai lo. Mnf chuan ram hruaitu mipui aiawha delegation nei kan nih kan hria a, kan ram tan hre tur kan rel a, chumi ang chuan kan kal a, chung kan DPNAR te, Finance te, Law te chuan chumi tihhlawhtin chuan hna mai tur a ni. Chutiang tur tan chuan thla ruk zet zet dan leh hrai duan leh siamna tur hi kan dah a ni. Awmze neiin hna kan thawk a, hmathlir neiin kan ti tih hi kan sawi duh a, vawiin nia dan pawh awm loin an ti an ti. Hei hi an sawi hian anmahni mawng an hlim asin kan hriatfiah kan sawi duh chu. Sanghnih sawmhnih pathum kum tawpah zep piam a lo sawrkar a. zpm Cabinet meeting hmasa ber chu Assembly-ah an nei a, December ni sawm pathum ni ta inka hria. Chumi ah chuan dan leh dun pakhat mah awm lo, ruang phurh chungchang kha an pass pawp mai ni. A taka hlawh thil te chu kum khat a ngai. Dan an duang a sum allocation an dah a, chumi hnuah a ni. Dan awm lo in policy maker an nih an tih kha a tha kan lo ti mai. Chu chang a ni lo, anmahni mawng an hlim leh na chu. Dan anga ruahmanna engkim mai mithiamin an duan. Mizoram State University pawh House ah ngei a Minister in a pharh a, Aizawlah lo chuan a thei lo, Lungleiah chuanin ah a thei ngang lo a ni tiin House ah a sawi a, Zoram mipui min hmin dual a. Mahse hotupa zingtho fuh Lungleiah va kal a, Lungleiah kan sawn dawn an ti a. Cabinet in a tik tlai khaw hnu leh dan leh dun awm lo kha policy bek kan sawn a siam a, a ti a baw zui mai. Chutiang chiah chuan mnf pawh hian kan ram tan kan hnam tan Mizoram zirna hmasawnna tur atan kan zirtirtu zahawm tak tak an thiam an theihna Mizoram tan lo hmang tawhtu te tangkai zawka kan hmanna tur leh an service kan recognise na leh Anmahni pawh hmalam beiseina nei theih tura an tana kawl eng kan siamsakna a ni. Tin, hemi kan ngaihtuah kawngah hian kan ar khawthim dai ngawt lo mnf Cabinet kha ka sawi leh duh. Sikul upgradation kan tih dawn hian heng kan tih dawn zawng zawngah hian a hmain DPNAR official te, Finance official te, Law officers te tum tam tak kan meeting pui a, mah chu dan leh dun siam nghal kha chu policy makers hian kan duh dan a thei dawn em tih hi a kal kawng tur hi kan sawi lawk pui a ni. Tiin, chumi chiang taka a hriat theihna tur chu budgetary allocation-ah pawh Kum, Sang, Ni, Sawmhnih, Pali, Sawmhnih, Panga, Sum, April, ni khat atang hman tur atang khan Sanghnih, Sawmhnih, Pathum kan sorkar lai hun tawpah September to November a kha kum thar budget siam hun lai a ni. He sikul upgradation kan neih dawn avang hian finance, Changtu kan Chief Minister hovin Finance Official te nen kan sawi ho va, Budget ah a dah theih dawn em tih kan en a, chutiang tur chuan Budget ah pawh kan dah lawk a, zpm khan kha kum thar Budget kha a tak takah an duan a ni thei nem. Kan duan ah khan Sanghnih, Sawmhnih, Pali, April ni khat atanga Sikul upgrade na tur, Sikul zathum sawmli te ham that na tur pawisa hi kan dah lawk vek tawh a ni. Kan ar khawthim dai lo. Awmze neiin kan ti a ni. Amaherawh chu, an sorkara ni sawm pariat thlaruk sang hnih sawmhnih leh pahnia ZPM Council of Minister chuan khang kan lo chhawp zawng zawng kha an kan sel a. Kan middle school, kan high school, higher secondary tam tak ten government tih an tarkang tawh a. Sil te an siam tawh, engkim mai ham thatna an nei tawh laiin lak thlak leh ngaiin an siam a. Voinia sikul sawmnga leh pahnih vel hi chu a sawmnga leh pakhat hi an provincialized a kan lawmpui. Kum hnih an service ham thatna an tih hniam hnuah sawmnga pakhat te an han kal tlangtir a kan lawm. Amah erawh chu sikul a ai tam fe za sawmhnih leh pakua vel Vawiin ni ah mit tui tla an siam te, hmaan ni lawkah high school samriat velin social media kan hmu tirh u. Sorkar notification kan high school zirtirtu rualin an hal kan en kha ke chu ka rilru nasin zirtirtu rualin an tih duh tawh lo tura ngaih an hamthatna lak bosak an ni avanga An dikna an chan vo humhim tura government notification an han hal. Ka khawngaih lutuk a ni. He sorkar hi inngaihtuah nawn rawh se. Sumsen belh tamna tur a awm lo. Anmahni chu hlaw fulin kan pe dawn tho an ti. Zirtirtu chu ful pay kan pe dawn tho an ti a. A sikul building kha khan i an government tir duh lo, a mak lutuk. Zirtirtu an pe a, a tuartu chu zirlai a sin. Government an nih chuan government mid school an nih chuan mid day meal chhun chaw an dawng ang a, uniform leh zirlai bu thlawt an dawng dawn. Mahse kan sorkarin sorkara kan dahna an tih bo takah chuan thingtlang tam taka Sikul ho chuan chhun chaw pawn dawng dawn lo, uniform pawn dawng thei dawn lo. Sawrkar atangin study material pawh engmahn dawng dawn lo. Building grant pawn dawng thei tawh dawn lo a ni. He zpm sawrkar rorel dan hi a chhuan mang rorel a ni. Zirtirtu rual leh zirlai leh thingtlanga harsa taka an reserve tehral a. Mipuiten nizai in hlawhna pawisa atanga an lo chawm nun trawk trawk. Mla pawh khan a harsa tih kan hria. Mahse, a tul kan ti a ni. Dik tak chuan kan sorkar hlum atang kan ngai pawimawh. Kan target ah chuan Sanghnih sawmhnih pakhat vel ah khan provincialisation kalpui hman tumin Sanghnih sawm pakua pawh kan kal chho hman tawh sawmhnih kum tirah. Covid hi a lo len avangin, Engmah kan ti thei lo. Kum tawp dawnah sang ni sawmhnih pathuma kan tih kha election oriented a ti ah ngawt min puh a ni lo. Thei leh thei lo chungin kan duh ang leh ham thanna tur pawh kan pek kan tih theih ang tawk in negotiate in an hotu te nen sorkar hi hei chin hi kan kal thei a ni e kan ti a kan sawi tlang a kan tih a ni. Zirna kal kawng tura kan ruahmanah hian vawiinah hian kan ar khawthim dai lo. Kan theih ang tawkin fim takin kan ngaihtuah a, he sorkar hian min sawi nep sak suh se. An ti ve thei lo nih chuan keini chuan kan ti ve thei lo ti ve mai rawh se. Ministry i kal tawh cabinet, rorel te, innuihsawh leh fiamthu si thawhna atana hman chi a ni lo. Cabinet. Mipui ai aw a mipui kal tanga thunihna la kan ni ve ni tih kha kan sawi tel duh a ni. Engpawh nise hei hi ka sawi duh, mnf party hotu lian te thu khawm chuan sanghnih sawmhnih pathum a kan cabinet meeting September ni sawmhnih pasarih a sikul upgradation kan lo ti a kha tha hi a la ti ngawih ngawih mnf hotute chuan vawiin nia zpm sorkarin Rual lo tak leh rem lo tak chunga a tih re theih mek deficit ni sawn sikul an nia maw, a dawk an nia maw, sikul upgrade tura kan tih ho te kha Pathian leh mipui zara MNF-i lo sawrkar leh nih chuan a theih ang angin upgradation hi kan la kalpui leh dawn tih ka sawi duh a ni. Kan thutih tluk tawh a kha. A dik, a tha, kan ram ta a tha tih hi kan la stan reng a, chumi hlawh tina tu chuan kan la bei zel dawn tih hi vawiin ka sawi dun ni e, ka lawm e.